vakuru vezvemweya vakuru vedenga aona isusu aona denga anditika yeah yeah let us get uh, to business and Uh, the Bible says, eh, pane time to laughter, handiti ka? Saka zvataunganira pano, it is authorized by God. Kufara kunodiwa, handiti ka? It is authorized. Ya zvu- ya zvinhu zvinotori biblical. munoverenga ecclesiastic number chapter 3 handiti ka but there is time for laughter so nhasi we are laughter here hapana zvekuparidza handiti ka handina kana bible tinoda kumboita zvechi zvekufara saka kana une foni chimbofonera umwe munhu kuti aiwa the evelami commander is is now speaking zvemajokes but not zvese pandanzwa zita rekuti kiki munoziva ndamboti ah, asi vanhu vari kusekere then atobva ndazoona munhu ndikati ah, ko munhu ano kuseka then onzi munhu rakambobva kupi zita racho rekuti kiki but ndazobvunza ndikanzwa kuti aiwa andori muimbi oh, nezita rakadaro manje kuti kiki cheko oita muimbi ndikati aiwa varume vanoshaya mazita haasi kiki ega kune vamwe mukati mufuti vasitorino vari kushaya mazita vari kuzvipa mazita ekuti kiki zvinoreve kuti kiki hapana zvazvinoreva saka ukanzwa pataurwa zita rekuti kiki ah, even music yacho hapana zvinobuda bhozi zita ndo rinotaura kuti pane zvinobuda here kana kuti hapana zvinozobuda Saka mazuva ano ndosaka muchiona zesa iri kunyanya kudzima magetsi ma, ma ayo nekuti kiki ari kurira saka haa music yake ka inorarisa andinika inorarisa guys pandakambozviona here kuti music yakiki inorarisa saka saka zesa yakazobatsira vanhu ikati regai tiite load shedding ndo reason yacho chete musatomboswera muchiti magetsi haako magetsi azere imusic yani yakiki kuti vanhu vasarara chero neso tinorara haa pakaipa nhasi mukaona ozesa yozviona kuti haa music vari vaiitika amenowo mafanzi vanenge vachiridza kudzimba dzavo vanenge vachiti inoita but zesa yakaona kuti haa hazviiti kani zviri tatidi tipote tichidzipa magetsi edu e munoziva pandataura nyaya yakiki vanyanya kufara vanhu vauya nemasmall house asi nakuya nesmoas asi unyaya kufara bhosa uya nesmoas ari kufara ya mukati umu makazara vanhu vane masmall house ndazozviona because vanhu mufariro wavaita vanataura kuti Kuti vanhu vauya nemasmall house avo ka. Haa ndabva ndazviona kuti vanhu vane masmall house. Eh, then zvakare kiki. Babas. Badas kana babas handiti. Aiwa kachirungu chakaine ngarava kachirungu. Badass. Haafanirwi kuudza munhu wese kuti anonzi badass. Kana babas handiti ka. Dai angoita just a short kuti vanhu vakurumidze kudii vasanetsekana angoti BEV bev zvatopera. Bev chete zvatopera. Manje iye manje anoda kuda anoda kuita mbiri nezizita rakareba zvekuti vamwe havatorikwanisi chero neni nditoritadza ndosaka ndikuti hameno handisi kukwanisa kunyatsokurishedza zvakanaka saka chingoti bev bev chete zvapera kubhevhura nditi ka eh, ya munoziva kuti vakafa havana chavakaona freeman akazodaro vasina kuona nhasi ka zuva ranhasi ka havana chavakaona vakafa necovid ka aiwa havana chavakaona nhasi ndo the memorable day zuva risingakangamwikwi anditika vana bevu tavapa star new one is here nevamwe mese muri kuvaona even the evelami commander tichitachi the laftering tichifara kungofara chete nhasi revelami command anditika so kiki

Tera music yana akiki minanje handiti ka miki minanje handiti ka tava naye muno manonzi kiki same vakafanana hamakambovatarise ah, here vakazvibooster vaka vakazvigadzira handiti zvakangoita niki minanje wamunoona wekuamerica handiti ka ndo zviri kiki vanopinda vozvigadzira gadzira saka isusu tinoti niki minanje wedu Ndiye Kiki wacho wamuri kuona uyu. Vanopota vachidi vachizvigadzira gadzira. E, varume umwe haa ndinoziva kuti vari pamahwani nhasi. varume vari pamahwani ndozviziva. I know that. The spirit of last. Ah, ndinozviziva in and out. Ndozviziva kuti haa vamwe vamuri kuti vauya kushoka aiwa vangovinga kuzoona nikiminaji wemuzimbabwe chete Alright. Regai tinde pana pana Mrs Zimuto timbowa pa timbowa pa respect imi manditi hamuvapi respect because vanoshama but isi- but isusu tinopa chi respect kumunhu wese anoshama neasingashami anditika munhu munhu anditika anoshama neasingashami munhu munhu anditika eh. but zvazvinoita paipai pamunoona munhu achizosvika pakushama pane mweya mweya wetsvina unenge uchimusunda saka vimbai zimuto manje anenge achisundwa nemweya wetsvina kuti ashame saka ivo kana uchidawo kushama chingoshedzwa umwe wetsvina haunoshama tuviri but ndine chinhu one chandakazodiscover kuti chakaita kuti mweya wacho uuye kuna vimba izi mutu akambofamba nebhendi rainzi black music spirit black spirit music anditika e, eh, ndofunga ndoyo ndekwane mtukudzi mdara mtukudzi handiti ka so ukajoina that band maspirits handiti inonzi black spirit handiti ka anobvadi anobva anyatsouya achimhanya saka madhimoni akabvadi amhanya kwavari hai ndi vanoshama ha zvekushamira tu chaiko then haakiki ndanamboti ndimbozvisiya Eh, kiki anoita smart kana ava kunotsvaka mari se like, like today so but ane utsvina but ha tsvina iripo kana manga musingazvizivi ivai mazviziva kuti munhu wamunofolowa handitika is two eh, is in two ane utsvina kana asiri pazvinhu zvebasa handitika then kana ari pabasa sanhasi haana utsvina handitika ya ndozviri kiki izvozvo mafanzi ake anditi mazviziva ka ya ya vanhu musarwadziwa zvanhasi ndezvekungofara ndezve anditi ka ndezvebasa ndezvebasa chete anditi ka tiri pabasa anditi ka aiwa hapana kana ane garaji hapana kana ane chi kungoti tifare chete anditi ka e, then dr fikela Dr. Vikela, Dr. Vikela, Dr. Vikela. Yeah, Dr. Vikela. Pane nonzi laughter nekusekerera zvinhu tu zvakasiyana. Dr. Vikela vanogona chinhu chinonzi laughter. Havagoni chinhu chinonzi kusekerera. Hatitika. Laughter ndeyevarungu. Hapana mazino anobuda handitika kana iri laughter. But kana kuri kusekerera handitika. Unofa uta so. Pane mhuka inonzi chimwe ye. Aiwa hippopotamus andiri ka. Ivo havanyasogona kudi muromo wavo. Saka family yavo iri pamawani. Vana baba vasingagoni kuseka. vikela vikela wamunoona akamira apa achikupai majokes anditi haagoni kusekerera kana manga musingazvizivi but chinhu one chandinowanza kukurudzira laughter is a medicine handiti ka sometimes vanhu vamunoti vaya vanorwara saka means dr vikela vanorwara bcause havagoni kudi kusekerera bcause ukasekerera handiti ka it's a medicine itself so munhu asingagoni kusekerera uya uya anorwara dokta venyu vamunoti dokta fikela anditika dokta fikela saka zvakadaro manje dokta vikela vasingagoni kusekerera handitika vachigona laughter ah zvakatosiyana laughter ka nekusekerera handitika e eh, bozi kunonzi kusekerera tikaisa kuchirungu inonzi advanced laughter anditi ka eh laughter yekumberi anditi ka laughter yekumberi saka dr vikela vamuri kuonawo vane nyaya dzavo dzamusiri kuziva regai tizitaure nyaya dzacho handi ndataura ndikati havagoni kusekerera saka mhuri yavo haina medicine saka mhuri yavo iri kufa nenzara zvisingaiti dai tamboita konde konde e, tabatsira dr vikela handitika because kufara kwavari kuita uku vana vakarara izvozvo handitika chimwe chakati musoro pasite Saka kuti show imbopfuurira pamberi zvakanaka ngatimboitai madonation mchana mchana andirika zvaunazvo vani masmouse avo hunzai kuno mupeji dr vikela vanonotengesa vese vaya nemasmouse avo ngatipei dr vikela vanotengesa vanodii vanopa mhuri kumba irarama because haa hakuna kumira zvakanaka kumba saka vese vane masmall house chimbotipaiwo kuno tipe dr vikela anditika pane vari kuda here kupa dr vikela masmall house avo ngatisumudze maoko toni Maboga. Aiwa achirega itiche varega ndinika. Aiwa ka ndaitira kuti pavanozoya panapa ka aiwa vane vane vadzikama vanenge vanaiwa. Anditika vane vaita kunaiwa chaiko anditika. Then pane umwe munhu asina kuuya panapa Lorraine ndinyengeiwo ndakambomuona pasocial media ndichingoona ndinyengeiwo vanhu vachingoti ndinyengeiwo ndikati "Ah, ko zviri kumbobva kupiko zvinhu zviri kutaurwa nevanhu izvi handitika Lorraine Guyo abva atiza manje haasi pano abva apera iye asati atombouya pano Handi- handiti munoziva kuti kune, kune mari dzinopera handi munoziva kuti mabhera cheki akatopera haasitoriko pane ane, ane bhera here izvozvi even matillion ayo akatopera imari yakatopera handiti ka ndo zviri lorain guyo handiti ka akangobudisa ndinyengeiwo abuditsa izvozvo varume vacho vanenge vasina kuuya futi handiti ka after that akabva apera pashow nhasi atadza kuuya kupera kakwese ikoko munoti chii kutopera handiti ka varume Eh hande munonzwa akati ndinyengeiwo varume tiri kukurudzirawo endai munomunyenga Lorraine Guya handitika asapera semari yebhiera cheka handitika eh varume varimo here umu mabhoka saka Lorraine ava kungoita zvenharo zviya zvongoti hayi mari inofanira kuramba ichishanda but yakadii yakapera basi handitika ndosaka meona paipa mabhiera handitika yaiti isati ya haa vanhu vabhore gai tichimusiya loreine Pane pandakamboona video ya Kiki Babas. Anditika. Pandakaona video yake on the fire omijo anditika. I could think of Lorraine Guyo. Ndiye pandaona kuti Kiki nani na Lorraine vakafanana. Makambozviona here kuti vanhu vaya vakafanana? vanhu ivavo sei ndati vakafanana kiki nalorain vese vaitambira pane pane panonzi paship handiti ka vaitamba pamberi peship lorain na kiki vadaro saka chirungu pamunoti chakauya nengarava paya ivo ndo vakatouya nechirungu chacho nekuti vaitambira chi pamberi pengarava saka kiki nalorain vakauya nengarava zvese nechirungu ndosaka tinavo nhasi pano mavabho here vanhu kana kuti hamusati mavabho aiwa hamusati mavabho regai tipfuurire pamberi develami commander Aiwa haa the evil army commander is here today. Munoziva inonzi shoko festival handiti ka shoko kana kuti shoko handiti ka tine zvinhu tu zvandinoda kutaura pano shoko zvichireva mangi handiti ka saka inogona kunzi mangi festival handiti ka Ndozvinoreva shoko kuchirungu handiti ka ehe inonzi monkey festival. Aiwa ka ndiyo shoko yacho handiti ka shoko kurati monkey festival. Saka takaunganira chi monkey handiti ka but mambo here saka then waraitirega indiita ndichifamba saka shoko festival tinoona kuti inongonzi shoko but hapana kana shoko pacho handisati ambodzwa vanhu vachiparidza ini handisati amboona pachiitwa zvamwari but inenge ichingonzi chi Shoko shoko shoko handiti ka shoko but shoko racho chi hapana saka ngavachinje zita kubva zuva ranhasi ichireka kunzi chi shoko Manga muchizviziva here? Manga muchizviziva here? Kuti Vimbai Zimuto senemu yake akapiwa nefirst boyfriend yake kuti Vimbai Zimuto iboyfriend yakamupa zita not vabereki vake iboyfriend yakamupa zita rake Then Skanyiso Skanyiso Skanyiso Skanyiso Skanyiso ane album rake riri kuda kuuya manje manje rakanzi titled comedy rakanzi titled comedy yacho tinoti zvanguva zvekumanikidzira nekushingirira saka varoda kuti paalbum racho Vari kuda kuti Lorraine Guyo azoficha paalbum riri kutevera iroro. Saka gadzirirai very soon pane album riri kutevera. Then zvakare Mr Lucky naSikaniso vari two. Ndo marasta andakaona vanowesta malocks vari vega. vasingagoni zvakare kutaurwa nevasikana varungu because ndinoona kuti marasta ese anotaura nevakadzi varungu but these two guys asadambona vachitarakana nehwani murungu zvake sikaniso asadambotarakana nemurungu hwani mukadzi vese vana laki pane akamboonere vachitaura nemurunguwo zvake hwani but marasta anofana kutaura nei nevarungu but ivo havatauri nevarungu ne then zvakare mr lucky mukateerera bhasi stop yavo vanongotiridzira wingi d amene kuti havazvizivi kuti kunana freemaniwo here amene kuti havazvisiri kunana japresa here ende ipapapa mukati vabvunza kuti vakatarisei mr laki vakatarisa kunani kuna zimuto nakiki ende fungwa yavo handichakwanisi kuitaura vara tichipokarai pasi crowd tipfuurire pamberi ndichiraunda ndii mani orit pamusoroi pamusoroi pamusoroi pamusoroi e, tinoziva kuti tine vanoremekedzwa e, vekuchitungwiza e, toziva vati mune hasha dzemasuweji amunomwa asana gonyeti e eh, handiti ka zvingoenda handiti zvingoerera handiti ka thank you so much munonhuwirira thank you so much munonhuwira regai vangopedzisa vasara nemaviri chete All right. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. aiwa vasara two chete aiwa tifanada two chete two aiwa two chete alright rega ndipedze two dzasara ya nhasi takaunganira mm, uh, yatiri kuti roasted chitemba mliswa so limpopo department rinonzi mec claims that 80 percent of their delivered babies in messina are from zimbabwe Saka 80 percent they are from Zimbabwe and pari kunzi 60 percent vese they are coming from honorable Temba Mliswa. Vari kuita basa. Vari kuita basa remadzimai honorable. 60 percent more than half. Ndiwo honorable vari kuita mabasa iyayo. Then zvakare our honorable was expelled from ZANU PF in 2014 But munoziva kuti how guys it is to be rejected by zanu pf pati yemunhu wese zvakafanana nekungorambwa nakiki kiki haarambi vanhu zanu hairambi vanhu vatiwo vakaramba